Добрый вечер. Үтүө күнүнэн, дороболоруҥ. Мин бу клеточнай питаниенан дьарыктанабын. Ааккын. Мин аатым Варвара диэммин. Мин бу питанияҕа тоҕо кэллим диэ амаҥнай буоллаҕына дьонтон билбитим. Дьонтон билэн бараммын буоллаҕына пробулуохха дуу, хайыахха дуу диэн пробулаан көрбүтүм.

сразу сиэбит день ночь диэн бу манныктары бу манна баар дии бу день диэн ночь диэн онно бу у баар короче день ночь сиэбитим день диэн наһаа энергияны биэрэр эбит ночь диэн наһаа үчүгэйдик утуйаҕын Били кыһыл оҕо курдук сразу утуйаҕын. Онно хас да час утуйдуҥ, үс час, төрт час, бес час утуйдаххына даже туох үчүөйдүк утуйан турбут киһи курдук сананаҕын. Не только сананаҕын, а точно оннук. Олин уолбар биэрдим, онно булан бэм сиэтим. Ол кэнниттэн булаҕына оҕонньорбор биэрдим. Мин сааһым 7-15 саастаахпын. хас бириэмэ сиһдьаан биэс ый буолбут дии уже төрт ый буолла төрт ый буолла сентябрь ыйтан дии сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь почти бүттэ биэс ый биэс ый уже почти буолла вот олен наһаа туохтааным үчүйбэҕэй буолла но мин маннык дыһаныбын самое главное бу маннык стиктаах бу ууну иһиэххэ наада хаамай маҥнай тоҕо диэ потому что клеткаҥ ууга ууннан сууйуллуохтаах ол кэнниттэн бу клеточное питание бу эмиэ клеточное бу балары сиэххин наада день ночь день даже бу балары сиэн истэххинэ буоллаҕына миэнэ наһаа илиим-атаҕым ыалдьар этэ. Давлениелаах этим. Ону бу маны сиэн аһаан истэхпинэ буоллаҕына наһаа үчүгэй буолла. Үчүгэйдик утуйабын, үлэм барыта сөп буолар, үчүгэйдик тутта тутта-хапта сылдьабын. Эдэр курдук буолаалынна. Эдэр курдук буолаалынна. Дьэ олох сүүрекелен. Онтон боллаҕына уолбун аһаттым. Уолбун аһаппыппар боллаҕына уолум олох балыыһаттан тахсыбыта сытар киһи этэ. Ол уолбун боллаҕына бу клеточнаянан бастаан день, ночь онно бу ууннан ууну биэреммин билин киһи курдук сыдьар. Үтүө буолла

Мы им биэтэбин, они таҥара баар эбит. Точно, потому что балыыһа последний день киирэрбитигэр буллаҕына анализка кэлбит э, туох э, туттара кэлбитим гинни ону биир быраас таҕыста онно этте мне не нравится ваш анализ мочи диэти ону оҕонньор кыыһырда да эргийдэ да тахсан барда онно этте больше манна кэлбэппин мин так үчүөйдүк сылдьабын Кини эси операцияламмыта буоллар почти bir сыл туох торуоскалаах уонна ити баттыктаах дьыахтаах этэ онно еще наркоз ылыахтаах этэ ону этэ я не вынесу диир ону буоллаҕына че ладно диэтибит Билигин буоллаҕына үчүгэй баайдык сылдьар, атаҕа да, көхсө да, төбөтө да ыалдьыбат, давлениета хоть космос отправляет. Сүүс сүрбэ аҕыһот. Кардиовитин сиир. Кардиовитин сиир, бу маны барытын сиир. Вот туох барын барытын сүрэҕэр жалуйса гына сүрэҕэр жалуйса гыммат уонна бу сүһүөххэ дин бу желе бар О маҥнай жалуйса гынар этэ дии хүрэ. Аха, а маҥнай жалуйса гынар этэ билигин эдер киһи курдук сыдьа. Онна ти суставтарга бу нахачуй коллаген бар, желедин. Бу маны си. Мин этебин Исиэ, төһөнү, бэйэм эмиэ билигин сиибин. Сүһүөхтэрим да ыалдьыбаттар, бу миэни тарбаҕым маннык тостубут этэ. Тостун маннык сылдьар этэ, токуруйан. Онтукайым балаҕана билим бу көрүҥ, хайдаҕа? Көбүс күнү. Көбүс күнү буолбут. Тыҥырахтарым олох маннык туох курдук этилэр. Ити стиральный машинка курдук этилэр былыргы. Билим боллааны бу көпкөнө буолбуттар биэс ый иһигэр дии баһам биэс ыйыгар быһа уонна тиистерим урут тиис ыраастыырга маннык хааннан билигин боллаана барыта үчүгэй ачыкыбын устубутум за рулем һыдьабын дии үс половина эти билигин боллаана көннөрү буһуламмана телефону ламмын аабын суруябын только конечно арыт арыт очкыбын ылабын

Үскүнүнэн олордо хаһан олорбута били сытар этэ дьыл олорбот олох сытар этэ били он тукайым болааннану неделя болбута булу син кыра кыратык аһатар этим часто аһатан аһатаммын кыра кыратык он тукам ас бэлэмни хыртахпын арай көрбүтүм олорор киирин хоско хая диэтим турдум доо диэн он тукайым туран хааман ыһыджар болла олох сытар киһи каталогар барта киһи билиим буоллаҕына уже балыһаттан тахсыбыта алта уон тоҕус киилэ этэ а так у него тоҕуһун аҕыс киилэлээх киһи этэ балыһаҕа киилэнигэр ол кэнниттэн буоллаҕына бу билиин уже аҕыһын киилэ буолла көнөн эрэр көнөн эрэр

Билигин бу результатын төһөлөөх киһиэхэ көмөлөһүөҕэй? Этиҥ эт эт эт эт. Ким эме если баар туох эме вопростаах буоллаххытына телефоммут бар Марфа Сергеевна гене Марфа Сергеевна буллаҕына быраас онно мин телефоном эме бар аллара хуруйуохпут аллара хуруйуохпут билсиэххитин баҕардаххытына эрийэриҥ махтааллар бараҕа